Amang'ana agasena korosia ng'ora, ng'ora, kobwate omosiko omuya, abanto mbamokana. Ee, bono naboigo, Amen.
naboigo. Actually, na- answer nere eye. Eh? Answer nere eye. Omomura oyo okorokwa Matiang'i, ase ko ekerogo eke akoboria, ritang'ani intwe tokoramokora omogaka. Okay.
Moramokora bado? bado. Okay.
Naende ekero tokomokora omogaka, ebinto mbireo tokomoa bitano na kemo. Sita. Six, sita. Eh. Ekemo na enyimba ekabere. Isano na emo.
Enyimba eye.
Eh. Tari ritimo. Ah ah. Ritimo na abamura bakoigwa bari korwana esegi. Mogambi tari koigwa itimo. Eh. Achi goita ng'o? Ng'achi goita nerituko, yakoegwa enyimbo, naende ose kogenda Bibilia onye komaete enke. Musa nki yabwate? Enyimbo.
Nabwate ritumo?
Aya. Joshua nki yabwate ekero aerarigwe ekwerende eria? Ng'a obwate ereseni yane aria arate pikicha ya ekorusia. Orore buna Joshua abwatete enyimbo iga, na Caleb. Nere agatwara enyi Enyimbo. enyimbo. So eke na egento kere time ime erio ng'a enyimbo ekaba ya obogambi. Yokoraa. Nya- Nyandusi ore kogambaa, iga abwate enyimbo yamanyekanete, eyio na eya Nyandusi. Ki yarorwa iga na oyeire aye oyeire nonye mbobasi moino, ng'ai enyimbo eria ya Nyandusi ya ekorwa? Eh. Tari ritimo ng'ai ritimo riria rikobeta abanto, yaya. So, nd- ogaka- agochi koewa bono enyimbo. aegwe ekiore, aegwe ekerogo ekiya, aegwe obosugunia, obosugunia is for pressings, gose gokwania abanto with pressings, aegwe enyimbe eye, enyimbo na eyobogambi, aegwe ekiore ere ekio ne crown kia omoku kia omogusii, aegwe aegwe, eh? Naki ekobegete motwe eke. Eeh naki eke. Ekeore.
Eeh tari ekeore, ekeore naende nomotwe. Ekeore n'emotwe. Ekiore.
Ekiore. Ekiore.
Ekiore. Bono omanye koegwa nenguba. Enguba neye akorendera abanto ba abanto baye. Igo emineti protection. So ebinto ebi mbibwate emeaning kera ekemo, enyimbe enki ebwate kera ekemo. Ekero abiairwe, bono ekero tokobwatekana na ogoetia gwaito gw'ekanso, nyora abande bagokaga gose nsiasa gete tokorigia gose kobeka onde moke, tari boigo. Intwe bono tokorora ng'a rende aragende ekerogo keria, igo rende naende takoba omokwaneri oito gocha gocha ecommunity.
Twanyora ng'a ee.
Ee onye okogenda ekerogo ekio. Ekiagera ase okoba naende tagechieti, igo oroche obeire omokwaneri oito naende. Igo ataraika etebe tarabamonogeti. Taraba.
Rakini intwe twamopropo. Bamoproposire. Twamoproposire nere, nere okoba omokwaneri oito buna akogenda chingasi chiria chia igoro aria. Kisii county ya Simbarati, Nyamira, Nyaribo, Gusii mwamoproposire Matiang'i. Matiang'i. Igo.
Ntobwate omogaka onde okorokwa Maraga. Nere orokiri ng'aki, etuta etwo noakarire ase etebe, naki moche mwakora amang'ana ayabwo na abagusii? No, mara agatugwa kwane, mara agane amochike, Okay. nachicha bosongo, Ehe. aria sports club, Ehe. togakwana for two hours, Ehe. togamoboria intwe intwe, mara agantoisia indi toramoborie amaswali, Eh. gose gochia komotebia amang'ana gete, Yaya. nare elevel gete abwate obomanyia obonene, Ehe. lakini buna ecommunity, Ehe. Tokamoboria risuali erimo Erimo rioka.
oroche ntoisane gochia kobaakera chikura abanto babere intwe karatake Kenyans bande.
Rimo rioka. Eh, risuali erimo. Oroche ntoisane. Ehe. Nabo arasegete onye gokwana agateba ng'a yaya ntwake ntwake eyake, lakini rende ka abanto ba ba aba aba abanto aba abanto omanyete ngotokwana bare, ka abanto barakwanire naende ndoche batari bake baana gokwana, bono egento rimo torakore. tiga torana gokwana na abanto na ebisaku binde na ayande tokomanya etang'eri ya mambia. Tiga toraba igo, lakini tokogenda omwaka omoyia naende ora naende tonyorane. Naende tonyorane to review ng'a ng'aki ebinto bire bono. Igo tachieti goteba ee gose yaya, Eh-eh. nabo agateba ng'a naende tiga to naende tiga to meet once more, Mhm. in- nonye nainwe monyore ng'a ing'aki moroche enchera ki togo- togotirera, Eh. lakini aria bosi aro iga erabe, Eh, hii side iga erabe eyemo, erabe eyemo. iga erabe eyemo. Onye- Tachieti goteba ng'a abakogenda bakaaria bakore igo, Eh. ntwai- riaria goika arairane ng'a int- ntoisaine, tokobaira bakoo. Baas, nakoigure bono. Iga eventually mogusii na oyomo ogochia koba ase ballot. Naba ease eria bakwanete igo. Eh, youth Lakini abateba. agateba tonyora na omwaka omoyia Ehe. togekwanere naende. Eh. Mm. Ekiagera bono tatebeti ng'a nere okogenda obi oyomo gose Matiang'i okogenda oyomo gochia abwo. Tato ase korwa omonwe oye takwaneti bo. Eh. Iga atebete ng'a aronto ogoisana Ehe. lakini rende na oyomo orabe. But tiga togekwane naende omwaka ogo Ogocha. ogocha.
Erio ere buya. Eh, nabo abegete iga. Buna gwakwana ng'a mono oyo tari lasima abe mwanasiasa. Eh. Nomonto obente gwancha abanto be chinsemo chionsi chia Chionsi. siasa. Igo. Kulingana na okorora Igo, kwane. igo.
Omogaka oyo nabo agocha koba omonogeri sana. Mhm, Eh? mhm. Mara agatache koba omonogeri buya. Bono bonsi omanyete Maraga onye nogokora kwaye ne rekodi yaye, na na Matiang'i ogokora kwaye ne rekodi yaye, toroiye Maraga n'Omonene ase emiaka ero kobua oyo. Lakini bono kobwatekana omanyete buna erieta riatangete gosoka riaye, tokanyora ng'a oyo gakotora bono naintwe buna ecommunity tokoramokore elder naende tomobeke. aa oboto ogotokwanera, ekiagera bono rende arase kogenda ekero keria kwa mfano ogetabokiri, Eh. naende amanye konyora omo omoku omo omokwaneri abagusii mokwa. Na- eh, biasambire.
Bono ng'a bono ng'aki Conflict, ki nere abwo. yaani prosi ng'aki bono abwere. Egosaria. Eh, ng'aki ororete koburukana. Ekoburukana. Bono oria onyora buna bono totebe tochore Kisii County, Mhm. tochore omokwaneri onde. Mhm. Ase egesika otari arati, igo mbuya? Aye gosinya.
Bono eyio yaya, eyio nogo eyio nogoburukania ebinto. Omokwaneri akwane buya gose bobe, narati. Aria onya onyaribo akwane buya gose bobe, nere. Amatuko aya akoera oyo okobera oo atekoba.

Tokabeka, toka, togatoma ring'ana riarenge chi- rituko ria chuma, togateba tokobanyora chumatatu, bagacha boka batato tokabasiekerera, ase twabasiekerete na elders, nigo twagambete ama mpaka bacha goaka chinkobi biga, bagateba gaki ntitwama ntitwamanyete ng'a nabo moragambe igo nta iga mo ekiagera twabakante ng'a intwe ntori gosaria esima yago buna egavana, gose esima ya deputy yago, Yaya. gose ntori qualified gokora ayio, intwe bono tokogenda ekienyeji giaito, Igo. Sikana ebinto mogochia gotiga twabigure na eke na eke na eke na eke, Eh. na eke na eke na eke, iga ebinto ebi bisa gotigwa, mo- mosikane mokorere abanto egasi. O- Ori- omaete Oyo onde nyagarama ogo- ogo- ogoso- ogo- ogosoa obokong'u na sipika Nyamoku. nyamoko. Eh. Eh. Nabo arabwo tokobabeka eh, tokobachika kwerende togachora evenue, Kibirigo High School. Aha. Togasaba ri- ri- ribaga. Omorwoti twakorete omokutano, Nyakarama agancha egento ekeria mpaka aganteba ng'a aganto karia kwagasombe gaki nonkonye, inamaete ng'a nabo mobwate approach iga. So intwe ababwataneti, bagakora ekepindi kiabo na nyamoko, naye oyo oyonde tachete nyari igo. Nyari igo onde oyo ng'a intwe twamochiigete, nyamokobori. Nyamokore. Eeh. Toga togakora bagataboki buya. So nabaki barakore amamocho, intwe intokwoboa, nabo tokobatebia, Bagochaaya bono gochaka koragwa igoro yabo. Eh, kobarasike, nabo tokoumera na tokwane. Lakini ntogochaaya position ya abero, gose koyeingiria. Aye. Mm. Kere omochando obeire ase abagaambia baito. Mm. Ninwe mokora ng'a omochando noro ase omo- oyomo obe ngochara ogoteba intobwate omochando.
Onde tarache atatebi boigo. Eh. Omanyete ne public ekorora, nabo baratebe ase gete ntobwate obokong'u bore iga gose ntoroche bore iga, lakini ng'a onye bore iga okoiranerigwa egesiasa, ntori gosoa abwo. Ekiagera tingotaka inche koiraneria, toria omonto akwanete politically, lakini nainche manye koiraneria bono ng'a ki. Ase abange nabo Tekonyarekana. bagocha bato- batorora bobe ng'aki ng'a bono mbare gokwana, bono Bakirete. bakirete, Eh. ntomaeti gose mbare ogosemba eyio. Ehe. Tosa gosoa eraini eria yabo erabe esike, Etekoba buya. eh, tekoba buya. So tokoyesika, Eha. intwe tokoyesika twakira.
Eh. Eh. Buna bono Nyamira most of the time koigwa tore Nyaribo, no mo- omodeputy oye Mbari buya sofa, mwanyore uchumba ende ng'a... Intwe
eye twakwanete ase ekanso yaito ne ecounty assembly na nyaribo. Naye ntoete tiga ntorakora twatomire abanto babere ase nyaribo ntotagete komonyora buna ekanso from there. Torarangerie goeta ere speaker, tonyore MCAs bonsi. Bonsi banyamire. Tobakwanere, ntobakwanere enchera gete yaito. Yekienyeji gito, tari koba criticize togochi gose kono goteba ng'a aria mwasareti gose ki ang'o. Ntobwate awauni gwei, togokwana bono na na na egurubu eyio, amasikani tu arorekane. Kabisa.
Ee, naende riberera riche inse. Mm. Ekiagera intwe nabo tokobasorora ng'aki, irani ebigenga magega ake, Eigo. omo- omorero okee Omorero okee bokima boyie. y'obokima boyie. Tari bo? Naboigo.
Bono omogaka ekero ngopima ekero chi emechando buna eyocha yaba, mono mono abanto ebu affect na omwanainchi o kawaida, Naboigo, omogusii. Naboigo.
Aya, kero kende onyora ekero abangwana aba bakorigia obogambi obo, ngoa bare. Ogosemeria gochia ase abanto, nkobare abagusie obosemeri sana, ngosoa ngokora tore eke, ngokora tore eke. Kwamanya okonyora ng'a twachia korora abagambi, mbagotokonya nchera ba totebeti, gose nonya na emechando gusii yamentire. Buna ekansu omobwate enchera, morarete nonya na egavana ya bosongo momotebi ng'a ngwa ngwakorire eke ase abagusii, abae track record so far, ekero tore naki, in terms of development, Ekansa ongosoere, gose inwe more koingeria amang'ana aya? Nkoba toraba abeng'ake, ekiagera oyo mogochia korora omoete goika morore ng'aki abasike tang'ana. Igo. Egere omoete onye obasigete, eng'ana morakwane nere akoyesika. Akoyesika. Bono orore ng'a egento mwakwana nkiagwenerana naende gose nkiakorekana. Gose onye ogokekana nagekwana ne chisababu chisaine, nainwe mwaita. Mwaitaba. mwaitaba ng'a eh bono buna gwakanire igo, ti- eh, ti- tiga ebe igo. So amang'ana amange ntori gotaka ko- koyasoa ekiagera egento kiabeire oborwaire obonene ase gusii bono iga, na egento gekorokwa ogosera. Ogoseru. Ogo- eh, ogose- ogosera oria omanyete riarwerete bwa onyonka. Onye onkore. Omoete buna riachete ogosera, egento ekio bakorokwa ng'a ogosera. Ogosera okwarenge iga, konya chibesa echi chitaransa koruegwa mono iga, igo onye onga are kogora ebituma ebinge ebinge, oteba abang'ina bacha bapimerwe. bapimerwe baira, bachia koria. Bono noo abang'ina gete, bakwanete ng'a ki, tata otare kong'a inde yogosera, omoiree ebituma, lakini nkware kong'a inde yogosera. Are noo riana rerete korwa, mpaka riachire bono gosera chibesa. Yamanyire gosinya gochora abarai bono. Igo. Yasinyire. Gwasarire Ekiya- ime. ekiagera bono igo okogora aya abanto buna omonto ogenda echirari kare okogora chiombe gose chimbori bono tokogorwa buna chimbori tu oyogora chinyinge nere obua Nere obua. Eh.
Igo bono kero Igo kende- tari ng'a- tari ng'a nere ore omong'aini oyi gotoraa buya. Aa. Nere ogora chikura. Nere ogora buna agora. Igo ntotebe ng'a abagusinto Intwe bono tokobasa. tokona gosabera egento eke, Eh, enchera Nyasae arue, egosera okokorua. eh bono. Eh, ogosera okokorua.
Eh, naende ere- etariri eyemo yarorekana Nyamira, ase chikura echi yagetwe. Eh, Ogosika okaba okonene. taibo? Ekero kwaba okonene, abanto bagakora opposite. Abanto egento bakorete nekeao. Igo okoorokia ng'a abagusii bachakire Bono kobuga. ororo ng'a kiare kobwatereri ke- ke- kebwate ekabira eria, basamore ebinto birobio buna bagosamora, rakini ogo- ogo- ogokora kwene aro bache aro omorai bono. Ogosera ngoke?
Eed naki ngoteba ng'a iga iga kenda gosiria bono ogosea. Ng'ora Ng'a- ng'ora. ng'a nosia, Eh. nabo orabe toirwe. Eh, rakini bono abanto abagoteba aye ng'a yagenda na akabesa gaisaine. Okogora abanto bagoakera chikura. Botambe gusii Akisi county na Nyamira twanyorire abamura abange bakoumia sana igoro ya siasa ekero kende kwaigwa omomura oakirwe okure abanasiasa bakorwana ase amatanga abanto baria bakorigerie riburi rinde rabo batari bakwa riburi rinde kwanyora abangwana ekero abanto baitirwe bande bakure batindekirwe buna ekanso. Ebinto buna ebi ngosoa more mwacha Yaya, magoro, na ebibero yaya. ebi ntokobitaka nabio ebi tokona- twakurire boire boire, Aha. twarikire mpaka chisakiura, Aha. ng'a amang'ana are y'egesiasa arue ase ebirero. Eigo. Arue ase ebirero. Yaani arue o complete. Bono ebirero buna ebi abanto nane bagosira abanto bamanye gokwana ase politics. Yaani bono. Yaani amanye bori baria baria bakwo ne chinka chiabo ng'aki chitigarete naende naki chikogenderera, togokwana binto biria bia siasa. Igo. Ng'a ng'a nebinto bia siasa ogokwana ochi koigwa igwa. Bono aro aro tunakemea kabisa aro ntori gwancha nde ntori gwa monto onde bwensi ore obongo buya iga nabo akomanya ng'a eke nekebe gaki. Eeh. Eeh ekiagera monto oria okwerwa, aye ochi goteba eme eme emegano yao ororo ya egesiasa. Nabo ekororekana obosio kw'obonene. Buna ntokogamba iga, koreng'ana nokora kwene buna ecouncil of elders, onye ne chairperson, mogusii nare oyomo, nare united.
Abagusii yaya ntori amo, na yabanetwe, yabanetwe ng'a omogusii tarigotaka nsembe ya monto onde erabe, ensembe neye. Okay.
Ensembe negento eke ekerabo eke. Ee, ekia ekerabo. Ehe.
Timaeti eki bagechorerete, abagoteba ng'a mogusii tana gotaka ensembe ya monto onde erabe. Ee. Bono nabo okonyora ng'a goetera igo, yaani amanyinga agocha abwo atari goitaba, kwanyora ng'a ogoteba mpaka mokore egento ekemo, teri koba rahisi, lakini ase egento kia obogambi obo obonene na inche bono ekiagera nimbwate abanto chii nagotebie estructure chionsi mpaka aria. Abanto nabo ndonye ng'a ase enamba erabe zaidi ya eighty percent mbaitabete ng'a tiga matiang'i abe president. Aro mbaitabete.
Omanyete bono togotegerera oria oyomo okwana bogeka. twamoplant koba abagusii bonsi. etari bo.
Eyio etari bo.
Omonto omonge, omonto abange ase obonge. Nigo bare ase eng'ana, ase eng'ana eyio ero, naye nabo ndoche ng'a nabo mbuya bakoyekwana. Kero onde seito kie rirari, nganeti nimbwate omochando, ninganeti a council elder of that level, naki ngokora mbanyore? Naki ngokora manye ng'a oyo. Oyomo omwateranete tiga ngotebi ng'aki akorokwa, akorokwa John Mogera. Chio rigaka riria rinene iga. Oyio nere chairman ya Arsenali. Oyio onde akoruga Samuel Bosire. Oyio agachete ekero kare magega mato. Oyio nere secretary general ya ekeombe eke giaito. Igo oyo onde akorokwa Ben Mobisa, manga maate.
Oyio onde akorokwa Wilfred Makori, West Mugirango. Oyio ore igoro akorokwa James Omwansa, nere Eria North. Ore abwo akorokwa Gikenyi Gideon. Eyi ne chiama nare gokwana. Ewa. So, nagoteba ng'a tobwate structures yebere gose. Gose iga ngocha totore emechando ase emepaka, buna bono na Nyangusu, na kereo kende ase naro bikocha biaratokea. Council elders njira nero omo gocha Erio twakorire oo botambe, nintwe council eye yaretete omorembe oyo o Maasai na Abagusii. Okay. Nintwe na Abasigisi twaretete omorembe na Abagusii. Okay. Naende omokutano oyio twachete ko.

noboibi bwe chiombe. Yeah, okay, okay.
So nonya ntwaborwaneti buna twarwaneti erestori entambe bono, lakini mpaka omorembe ogacha. Bono kande nagatonyera gake iga, agakoba agake. Okay.
Mm. Kero kende omonto gachire against emegiro ya Gusii, emegiro ng'ase constitution ya Gusii. Mm, yeah, nabo igo. Punishment chinde chiro siku hizi gose inu Intu- okogamba. intuo tokogamba intwe ntobwati karembe abwate amang'ana ya omotembe Eh, Ee, nere oyo yarenge buna emuma oyo ase omogusii, lakini bono intwe aseye bono iga, inki ege rende twachete korigi Kisii University oko okagete aye? Ogosoma okwo Ntomo nokobua modern. nigo toete amang'ana amatambe. Igo. So, ebi bono gogosoa eriende enkoro, Toroche yaetirwe nengaki, omotemba oria oyorete bono agobekere abana aba baria bateneine aria, they may not understand ng'aki bono omonto oino oyo oki bono. Igo. Igo.
Ore oyio atapire ribeti inindi init nomokorere kende? Aye tomokora kende.
Togomokorera kende. Okoba meaning ng'a omotemba oyo nobwate Oo eng'encho. noe no- nobwate eng'encho ere ase kong'umisa. Eeh bono. Bas gokwegena nabo, bas igo riario nabo koba eng'encho. Igo bono ase bono punishment ntobwati, otogokana. Naende twatumia ata means like chikanisa, ekanisa tiga tobos tiga tosorore eke gekani buna bono tokona gokwana amang'ana ya yechi funeral, oroche ekanisa yaretire rero ng'a akwebicha karue oo, akwebicha karue oo, eria na engiya sana. Okay. Eria bono nabo okonyora onye ba amatunda babwate aye babwate, mbanyore ribaga ria go- Akeire. akeire.
Tiga togochi gokora, omogaka Raila nasira. nomogaka bw'engencho sana twabwate Kenya ng'a totebia ngo obwamate bwabo nere naki bware gose mwamanyaine mwaumeranete. Yaya intwe twakaumeranire, kwansa ekero erio ngochorwa koba ecommissioner ya BBI, abanto banchorete mbabere, Ouru bare na.
na Raila bare babere. Naende nabo tware korwa kobashauri boire boire boire. Mpaka mpaka tokeba ng'a oria tari president na omogaka tore komoa. Bono ntibabwate abakong'u bonde bwenerete ntitwareti bokong'u ate ande stage na laini yaye. Naende tari sigoaye iga iga gusii airete emeri. Na ekeombe giaito nkeriete eira ya ogotaa. niyebeke egesongo otaatak abaraai abaraai genda obi onde obwati ekiagera nonye nigo oratokwane bare abande bobe iga lakini tokonyora ng'ana riane ng'a naki nairaneria eywo egeombe nigo egontiga eywo bono ogoteba ng'aki ng'a naende ng'aki aria obwate resa bono nabo barakwane nabo barakorame lakini okware gokira torigia obong'aini igo intwe twaumaneti aande.
Buna bono amatiang'i akorigia ekerogo eke. Gwatebiirwe 80 percent nore mega yaye, omogusia omonge nere ata- nere batagete. Mm. Buna council of elders nchera nero moko moragende morigerie matiangi support mogende ase chi council chinde mobatebie ng'a twaretire omwana oito mwende bogere mwende boiko ya sigisi gokonya more enchera ende eye. Eyio eyio eyio mbuya kwaborie, Eh, naende ase koteba oboene, onye togokorera ecommunity yaito buya, eh, eki naki torakore. taibo? Ekero tingokani ng'a ntogokora, gose tayari twakorire, ekiagera narangerigwe ne ekanso eye yakurie, twachire ororo, naende bachire gosonga, twarangerigwe ne ekanso ya boikoyo, aro twachire ororo chintunda chire aetano ikomi, twanyenyire mpaka nonya ne chimbori oo, twabatebirie tobwate esi, twachire. Noro embogere onsi oyo tokwanete, narangerigwe nonye na eya Migori, twarenge oo tariki kumi na nane omotienyi o kane, nabo togokwana tore na kobatebia. Lakini bono egocha goikera boronge boronge nto intensify nto nto exercise ekio, ekiagera rende ekero kerafaulu ote na ecommunity yaito yafaulu, igo rende ntokoye ntokoba ntoyebwatesia
onye tore serious. Eikera eke erabe nokomini nonya ne rikondo nabo togoetana narero ri eikera eke tingokong'aina ng'a ntotigere maega. Bono ekerogo buna eki bagusii batana konyora, Inki totarigerie? inki tota inki eke bono inki eke twaboete gose tokagerete keragere nto ntokore kwerende Gaki. ntogekwana. Ee. Igo nto ngochikwerutore Aha. omobango okoba Aha. Nabo toragende isiko ase aange, ekiagera narangeirie, ninkworokie ebiichegete egari, narangeirie abanto nyoba nkorwa Mijikenda, Ah. nyoba nkorwa Kwale, Eh. nyoba nkorwa Tana River, Aha. nyore nkorwa mm, korende eh, korwa Marsabit, Eh. abo Tuba, nabarangeirie Samuel twanyorane. Aha. So ntore out. ntore out. Netarabwate omorero naende ntori na koye gwetogia. Buna gose ntwagete gose ntwagenda onyarebe ekorera yane naye okwane gochia emesii eria moino nao nkare korwa koruga. Kumbe mansa aye nkorwa. Amang'ana agasene korosia ng'ora ng'ora. Eeh ntogendererete naende ere very attractive. Gochia iga iga seito otoma na koebereria. Abanto bande bagoita bagore, bagoita botarai nokwana. Taibo? Ee.
Ah, kobwate omosiko omuya, abanto mbamokana. Ee, bono nabo igo.
Amen. Nabo actually na answer nere eyio. Eh? Answer nere eyio. Bono rende omogaka inche, eh, igo gwantebia nabo nkobe committee member. Ah, aye bono naende oetaneti. Tingobe O- committee. oetaneti, Eh, igo toranyore egesisana. ehe. Konyora omonto obwate eouru y'okoumerana nabaanto, ekiagera bono nabo ndache nyore mogokwana na omogaka onde korwa Obasi, onde korwa Nyamira rogoro, Obichora, onde gose nkorukia ang'o. Ribaga erio obwate nerinene, naende erio tore encourage nonye na candidate ng'a yaya, abamura baito bare aiga be chinguru, tiga bakobwatesie naende tiga bagareyie amang'ana aya. Lakini At your age Ehe. eragani obe omoremereri sana, Taibo? ekiagera orore ebibe ebinge sana birakogeche na orase koroka Aha. ase ase eprocess eprocess eyio Eh. teri ng'a nigo ogochi gosuenana na iga. Ah, ah. Nabo okonyora ase ande amagwe babekire, Eh. ase ande batagire gose inki, Ehe. lakini nabo ogocharara igoro kwabu mwene oye ng'a Kwagenda omonto gose. oria iga aete aria ochire. So nebwate nebwate ebitang'isi biaye, nebwate obstacles. Ehe. Lakini rende echi keraganie oboremereria obonene, Igo. patience, Ee.
negane eri na igo. Ase moragani mokoa times na mokoa omonyene Mm. not available. Eh. Lakini kindatware ing'ana buna nche bono nabo ngwakera rinde nakoboria iga omogaka naki amang'ana agocha aba. Mm. Okogamba ne candidate motebi notore mega yaye. Aye eki ntokoba ntomotebi, Eh, bono. eki ntokoba ntomotebi, Mhm. naende eki ntomotakerete amaya na gochia isiko ntokwane, Ehe. eh, yes. Bono omogaka gonkora tore eshoo, Eh. kwanera omogusyango moe your Christmas message. Eh. Gentee bo igo. Esiguku engiya. Mbuya mono.
Tiga ng'iranerie mbuya mono sana ase okonyora ribaga naye, gokwana naintwe igoro ye community yaito ya Gusii, nakoeresire make igoro ye ekeombe giaito, Namange are ororo, korende makaya eyanyarekana twagotebirie, egere abanto baito nabarabwo banyanyore. Bono intwe abanto baito, igo nkobaaganeria amaya y'ogokumia ekiagera engaki twabeire tore amo iga, inana korora bokong'u bw'abanto baito iga iga. Nonye nabosi tokona kogung'a ande gose ogotaigwana. Ogokoba ase abarai igoro aaria, lakini intwe nkabakong'u mboigo. Aa toigwanainete buna goita ekenyanga giaito ng'ora igo, buna konywera enkori yaito ng'ora igo, totabwati bokong'u. So buna inche nabaganeirie amayia naende Yeso atorwanerere, totamboke omwaka omoyia, naya aye torakore omwaka oo ogocha, naro Nyasae atobwatesi, toyakore ase enchera endo endonge, lakini atwagache ase obwanchani. Ekiagera obwanchani obo nabwo okorora ase ange bogokea emeroberi yasareka. Tiga twanchane egere tokore ebiro ebironge, na abarai baito niyo Nyasae nancha bachora ekigaki bagokwana ase abanto abange. Ekio bachora ring'ana bagokwana ase abanto abange na anene mono mpaka ase ebirero. Gaki bachora ring'ana bagokwana, ekiagera amang'ana ande gagototurubani sana, agoturubani ee noo ekoba ogwancha kw'omonto gete oyomo, lakini abanto abange kwarora ng'a mbari koigwa ng'a igo mbuya. So, atherwise ase Nyasaye as- atorusie mpaka ase twaikire tiga tomoiranerie mbuya mono, naende tobairanerie nainwe mbuya mono, naende bono tebarera rioka. naende oche origeka gaere buya, bono ninche manye buna ngosangereria amang'ana buya iga, Eh. naende nkoyabekere omanyete naende batebie, Igo.
ekero tuna goteba naende togende ne tosegetane ase ogokora amaya, eh tiga tokore amaya tu, ekiagera chingaki chiaito ntochimanyeti, Mbuya mono. eh bono.
So nasema asante sana. Mbuya mono sana abagusii mwensi pies more baria mwatorigerire ero, obo nere omogaka matundurutane tabagaka bonsi, nere. emiaka ere ngoikire omogaka. Emiaka yane egere sabini na tisa. Nomoke bado mabo mogakoitwe nore. Ee bono. Tikare oteba twake Nyasae mbuya mono. Ee Yesu tokwagire ndi mbuya mono. Tena Nyasae agokonye ase egasi yaino. Mbuya mono sana remember to subscribe. Twaomerana next time ase chi conversation chinde. Surely. Ee.